Үтүө кэһээнэн Саха сирэ чэппиэрдээҕи биэриибитин дьэ саҕалыыбыт. Ааспыт четверга оттон көрсүбэтэхпит араһынай биричиинэлэринэн бүгүн буллаҕына дьэ бу көрсөөрү олоробут. Аһа оннук оттон арааһынай биричиинэ буолуон сөп. Дьэ, маннык э, күҥҥэ холурук эти урукку запистьтартан ыытабын, ону көрөр буоларын устайынан үөһээ бу туохха Аук Якутия итиннэ үөһээ медиаларга киирдэххитинэ урукку запистьтар бааллар наһаа туһалаах, наһаа үчүгэй эфирдэр буолбуттара, ону холобура баһаҥа группаҕа хаһаҥа киирбиттэр, эдигин ол запистьтары ылаҥҥыт көрүөххүтүн сөп. Сөп. Бүгүн буллаҕына, э, то бу дьэ күөх маайынынан э, эҕэрдэлээн тураммын, э, бүгүҥҥү ыалдьыппын билиһиннэриим. Э, тан э, кырдьыга эттэххэ, Тэмин бэйэм Туйаара Жиркова диэммин, Уус-Алдан билиҥҥититтэн хаҕараабын, төрүт оҕолоох ийэбин, уруккута педагогпун. Бу билигин амбассадор академия успех вместе буолбутум, буолан олорбутум, үлэлээбитим, хомсаабытым алта, алта сылыгар барда. Э, онон буллаҕына, то кэпсиирбит-ипсиирбит элбэх. Бу маннык көрсүһүүлэр бу э, чуолаан саха дьонугар уонна бу улууска ыраах олорор дьоҥҥо ананар куорат презентациялары кыайан кэлбэт дьоҥҥо ген аналлаах көрсүһүүлэр. Бүгүн буллаанаттан били лично билбэппин, кинини дьэ билсиэхпит, аһа, оттон көрөбүн, тэрээһиннэрбитигэр көрөөччүбүн, аһа, наһаа активнай, уоттаах, харахтаах олох олорор буолааччы диэххэ уонна бу апрель ыйга номнуо үлэтин хамнаһын киэҥник тэринэн, үлэлээн-хамсаан номнуо үчүгэй баҕайы результаттардаах, аһа, онуттан билигин бартын бэйэтэ кэпсиэҕэ. Билигин Дьокуускай куорат микрофон Дьокуускай куоракка тиийэр Нина Еремеева, клиника Благомед исполнительнай дириэктэрэ, дьэ билигин сибээскэ тахсыаҕа. Усунан бу благометтар, дьэ бу биһиги хайысхабытын наһаа интириэһиргээн сылдьаллар, номну үлэлэрин-хамнастарын киэҥник кэнитэн эрэллэр. Дьэрэ Нина, бааласта сибээскэ микрофоҥҥун холбоор. Букка бары дорооболоруҥ, үтүө кээһэннэн, барҕаҕа махтал буолуохтун, бу мин эфирбэр истээччи буолан кэлбиккитинэн эһиэхэ махталбын тиэрдэбин. Онуота бэйэм туспунан кэпсиир буоллахпына, мин хото Дьааҥыттан төрүттээхпин. Элбэх оҕолоох, уон оҕолоох ыалга төрдүс оҕонньон төрөөбүтүм. Ийэбит герой ийэтэ, аҕабыт саамай кырабыт, кырабыт балтараалааҕар өлбүтэ, ол иһин дьэ элбэх үлэҕэ мускуллан тэккиллэн улааппыт дьоннорбут. Саамай главное үлэһит дьон буолуҥ диэн ийэбит эппит этэр этэ. Ол иһин буллаҕына туран наар үлэни өрө тутан, үлэлээн, хамнаан билиҥҥэҥҥэ диэри мин ол благомет клиникаҕа исполнительнай дириэктэринэн үлэлэһиччибин. Ол уоннаттан бэйэм дьиэ кэргэним туһунан кэпсиир буоллахпына, кэргэним Сунтаартан төрүттээх Иримеев Леонтий Васильевич диэн. Биһиги түөрт оҕолоохпут. Икки кыыс, икки уол, бары улахан дьоннор. Биһиэхэ эһэттэсиэн бэлэхтээбиттэрэ. Ол оҕолорбор бары манна куоракка олороллор. Биһиги таспытыгар кэлэ-бара сылдьаллар, биһигини оттон өйүүллэр, поддержкалыыллар. Уонна Сиэннэрбит эмиэ оскуола үөрэнээччилэрэ саамай кэрэсиэммит икки саастаах оҕо. Оттон бу мин бу кэнники сылларга кэргэминээн наар ыраах көһөммөттүгэр бу туох ыраах сирдэринэн кыстыы барбыт. Ол сырыттахпытына бу Ленин Питерга ким Саргылаана Захарова миин көссөн Нина бу «Үчүгэй баай» компанияны көрүстүм уонна киирэҕин дуо диэтэ Ээ, Сардаана, э, Саргылаана бырээм уоттаах хараҕынан дьэ туох эрэ үчүгэй буолбут киһи быытынан Чэ, элбэҕи да кэпсээбэттэр, ээ, киирэн, киирэн, чэ, доруобуйа туһунан диэбиттигэр мин үөрэ-көтө, ээ, киирэн, киирэн, чэ, чэ, мин эчэйиини регистрацияла, аккаастыым да продукт, аккаастаах, аккаастаах, хата тиийдэхпинэ сиэм диэммин олох бартын ылынан истим олох аргылааным даҕаны хараҕа уота үрдээх олох биһэ наһаа үчүгэйдик наһаалыннарыылаахтык элбэҕи кэпсээбэккэ аҥардас кини эниэргиятинэн ол курдук бу компанияҕа киирэн хаалбытым оо онтон буллаҕына дьэ арай москва сырыттахпына звоннаатылар закаски кэллэ диэмин наһаа соһуйдум хайдах ытыкардыар кэлэ оҕустарды диэммин онтон буллаана дойдубар тиийдэхпинэ оччоҕуна үлэбэр таҕыстахпына закаспын ыллым онно ычана звоннаарыҥ диэт куораппыт өр көһөн кэллибит арай көтөн кэллибит арай звоннаабатылар онтон саргылаан аата тахсаммын закаспын ылыам этэ диэтим арай кыым доҕоор олох Продукцияба таһакаастаабыт туох да толору продукция. Те онтон тахса тыһыдьалаах продукция хакаастаабат миэха. Олох көрдүм дьэ просто наһаа үчүгэй упаковкалаахтар, олох наһаа кырыһыбай дьүһүннээхтэр, олох хантан хайдах аҕалыырбын билбэппин, төһөнү иһиэхтээхпин билбэппин. Ыксаан киирэн бардым, оған баран наһаа үчүгэй маннык коробкалар, наһаа үчүгэй бартату Ааҕаһатым онтум арай кырабаайы дьон тугум бу кэмпиэти көрөмүн олох наһаа ымсыырдым, сиохсуппун наһаа баҕардым, хантан тугу саҕалыырым буолла диэммин дьэ барыларын сааһылаан уурдум. Дьэ толкуйга баҕатыстым онтон Харгага эмиэ звоннубун. Харга мана хайдах сииллэрэ аһыылларый диэтэ дьэ кини кыратык быһаарда. Онтон биир кымыллаана дьэ аны Христинаҕа бардыбыт. Арай доҕоор, Христинам да кэпсээтэ да кэпсээтэ, кэпсээтэ да кэпсээтэ, олох киһи үйэтигэр истибэтэх тылларын дии да кэбэр ситиин диир, Арабина Галактаан диир, туох ааттаах өйдөөх чүөчэтэй киһи тылытыкын өҕүллүбэт тыллар хантан булан хаҥарара буоллуй диэмин толкуйга ой чэкэбис олох киһи туудааны манна булан ылыа да оһуох, кыайан да хаҥара оһуох, олох киһитэ тиэркийбэт тылларынан дьэ наһаа үчүгдүк кэпсиир бэйэтиттэн кэпсиирин ааһан кэлэн иһиттибит сурунабын игин сороҕун өйдүөх баа киһи курдук онтон дьэ дьиэбэр кэлэммин эмиэ толкуйбаҕа түстүм арай чэ иһин иһэн хаҕылаатым арай онтон дьон кэпсээтэхпинэ дьоннорум киирэллэр киһим элбээн кэлэн барда дьэ мин хайдара ыксаатым Ыксааммын булаадьы дьоммун хайдах үттэбин диэн наар Кристина суһуох баҕайым дуу, хайдах дуу дии санаатым. Онтон арай туох э, Кристина э, ким кэлбитэ? Николай Турушев. Аха. Онно уже дьоннобуну детийбити. Онно уже бары детиирэн истэн наһаа үчүгдүк кэпсиир, наһаа кыраһыабай, барытын олох доступна, олох бонус жизнигин диэки кэпсиирин олох мин олох Икки күнү быһа, үс күнү быһа дьэндьэбэ тыаһа сылдьан сэргээн иһиттим. Оо, аны үһүс күммэр была Христина задание биэрдэ. Дьэ, эн туох интервью ыла үөрэниэхтээххин диэтэ. Мин иһиттим истибэтим диэбиттии, дьэ, интервью ыла били Орустаан диэн ол эмиэ бэйэтин тугун отзывын кэпсээбитин истэмин дьикини тиэмин Рустам миэхэ интервьюта биэрдиэппин уолум кыбыста-кыбыста биэрбитэ. Мин онтуйбуттан астыммытым, Мичийбаайбыт диэн олох бэйэм журналист курдаханаммытым. Онтон иккис интервьюбун Бурцев Николайдаах хаһаабатыйаммын эмиэ киниттэн ылбытым, эмиэ уһун баайтыгар баайта кэпсээбитэ. Кини да кэпсиириттэн, bu наһаа продукцияны кэпсиириттэн эмиэ олох өрүккэ көтөҕүллэн туран кэпсээбитэ. Мин даҕаны интервью ыларбыттан олох киэн туттан туран олох бу спонсорым эппитин толорон эрэбин диэмин гордо эмиэ маннык истэммин оҥорбутум. Ол иһин буоллаҕына элбэҕи билиэххэ, көрүөххэ наадабыт диэмин мин олох марафоҥҥа киирбитим. Ол марафоҥҥа киирэн бараммын наһаа элбэххэ үөрэммитим. Бастатан туран, хайдах э, ол интервью ыларга, хайдах колобуокка киирэн хаҥарарга, хайдах э, туохтар чааттарга киирэн э, туох обратно отзыв оҥорорго, телеграм-каналга уонна ВКонтакте, туоха WhatsApp-ка, туоҕу статус ыыталыырга олох наһарбаайга эрэммиппит уонна хаам үчүгэй диэн хасыат даайы туран биһиги көммүт туохтан хаҕаланар. молитва диэн аатыыр шаура, оны биһиги туох махтал Ассырдааҥҥы күммүт биһиэнэ махталынан хаҕыланара. Итин наһаа үчүгэй энергия, наһаа үчүгэй турукка киллэрэр, олох үчүгэй баайы хаам махтал диэн хаамай үрдүк энергия дииллэр. Аны махталы кытта тэбис-тэҥҥэ ол даю беру энергия кэлэр, ол иһин буоллаҕына хайда эрэ барыҥ барыта аһыллан, тургун аһыллан наһаа үчүгэйдик бүгүн хаҕылыгын. Ол кэнниттэн аны зарядкабыт, олох буотун ыгаттыынан, олох дьиҥнээхтии, олох ис туокун санааҕын ууран туран дьиҥнээхтии тыҥҥын, хөп түбэһиннэрэн зарядкалаатахына олох үчүгэй баа эниэргийэ киирэр, олох көрөҕүн хараххар хайдах курдук бу тымырдарын ырааһылларын, хайдах курдук Сыҥаҥ кэҥиирин, хайдах курдук хааныҥ сүүрэрин, бартын көрөҕүн, аны туох баар быччыҥнарыҥ, ис-тас быччыҥнарын, глубокай быччыҥнарын барыта үлэлээннэр, уже бэйэҥ олох маннык өсөй-баатахайдара наһаа пластичнай эриһиинэ курдук бэйэҕин көрүнэҥҥин диэн өсөй-баатай зарядканы оҥоробут. Ол аны оны үчүгэй баай биһи маннык бланкалаахпыт. Туолан бүттэ бу курдук толоробут. Олох үөрэ-көтө, олох достойно үөрэнээччилэр курдук, олох дьиҥ кырдьыгынан тугу оҥорбуппутун, тугу гыммыппытын бары наһаа үчүгэй оҥоробут. Ол иһин Буллаана бу марафон наһаа элбэҕи туһалаата. Аны Буллаана бэйэбит эмиэ живой встречалары ол клиникабытыгар бэйэбитигэр дьалдарбытын ыҥыраммыт, кэпсиибит, үөрэтэбит, ыйабыт, кэрдэбит, ол иһин маннык бу наһаа динамичнай туохха компания киирэммит, биһи үлэбит эмиэ маннык динамично, үчүгэй баайыттык, маннык эрчимнээхтик, сырдыктык, ыраастык олох наһаа үчүгэй маннык үлэлииригэр баҕаран тураммыт ис ис испититтэн үөрэн-көтөн Дьэ дьоҥҥо бу баҕара, баҕара, үчүгэй баҕарантын үлэлиибит. Бу компания мин хаамай-хаамай сөбүлүүрүн диэн кини концепциятын, концепцията олох наһаа үчүгэй. Кини миссията бу аан дойду киһитин барытын доруобай оҥорон, ону кытта харчылаах баай, дэлэ олоххо Сирдиир наһаа үчүгэй миссия, миссиялээх. Олен бэйэбитин ол миссионер курдук олох хананаммыт дьоҥҥут түөнү баҕаран оттуман үлэлиир туох да куһаҕана суох. Ити оттон бу продукталар тустаннан кэпсиир буоллахына буоллахына бу продукталартан мин хаамай бастаан бу базовай день ночь диэн хаалаабытым. Оттон хаамай-хаамай мин проблемам диэн олох бу икки тыһыынча уон наһаа күүскэ үлэлээмин да доруобуйабын көрүммэххэбин икки тыһыынча уон биир сыллаахтан улаханыга дьэммин атахпынан хаампа буолбут буоламмын колясочник инвалид буолбутум икки тыһыынча уон биир сылтан уон сэттэ сылга диэри уопсайынан атахпынан наһаа аттыгар дэммитим мин ыарыым диэн гнойный артрит этэ ол иһин буоллаҕына били олох кими да чугаһаппакка олоххо ыһыты-хаһыты олорор бүтүнүү ириҥэ буолан баран Ол ириҥэбин ыраастаабыттан кэнниттэн ылана туох да өһүйдээҕэ да, хоту бүө тахса өтө, борбуункул тахсар өтө, ол ириҥэ одолуттан мин туох хаан ыарыыта буолбутум. Ол ол иһин буоллаҕына наар эмтэнэр, наар күүстээх паайа туох паайа эмтэринэн, э, систиэмэннэн сылдьар этим. Ол аны туран буоллаҕына мин суойум үрдүк буолан эпиляцияҕа ылбаттар этэ. Онтон булаана ол интернеты хасыһаммын, ол суойабын хайдах түһэринэрбин толкуйдаан бараммын арай буолбутум эмиэ дьиҥнээх натуральнай биһиги хас ыал үүннэрэр тугун сү- хүвүкүлэтин ылан дьиҥнээх маны бэйэтинэн төгүрүктүү буһаран баран ол уутун иһиллэрим. Ол уутун испитим кэннэ кырдьык суойам түспүтэ уонна миигин эпиляцияҕа ылбыттарын обосвискайга. Ол еще депрессиянан кэлбитим. Онтон буоллаҕына от ол иннинэ ол атахпын атах хаампата эрдэхпинэ олох арай биир күн наһаа үчүгэй ас миинэтэ кэлбитигэр кэргэммин миэхэ миин аҕал диэбиппин тоҕо эрэ миэхэммит кини миин аҕабатаҕын да мин нааҕа хомойбутум ытаабытым онтон булан санаабытым мин бэйэм доруобуйабын бэйэм көрүнүөхтээх эппин тоҕо мин манна сэлээннэн анныттым хайдары гынан мин хаамыахтаах эппин диэн мин ороммор олороммун аргаайдык дьарыктанан кэлэн бардым олоробун атаҕым вообще хамнаабат истибэт ол да буолан мин ыллыыбын Кукласмирскай буойка топойут диди ыллыбын. Ол курдук ыллаатахпына хайдара атаам хамсыыр курдук буолар. Онтон мин биир наһачы подругалаахпын Аанчык диэн кинимиэхэ Кастапара булан аҕалла. Ол Кастапара миигин олох туох да уон күнү быһа олохпура эми харахпыттан уот чаҕыллыа диэри массажтаан атахпын көннөрдө били контрактуралаан хаамбыт атахпын уонна хаҥаттан хаамтара үөрүттэ Ити хаамыйыанна диэн, хаамыттан хаамыйыанна диэн ыла били тугум туох баар мышцаларын барыта ууллан куох буолааллар. Вот атаҕыҥ уҥуоҕа эрэ баар буолар. Мышцаҥ туппат, онуттан дьэ кыһаллаҥҥын олох санааҕын ууран туран олох хаамарга үөрэнэҕин. Чого курдук иһин хаамарга үөрэнэмин ол бастакы эпэрээссийэбэр соевыны үтүөрэн барбытым. Бу натуральный продукт олох дьиҥнээхтик киһи сойотун түһэрэр эбит. Ким маннык үрдүк сыойалаах кэнэпрээссийэбэр бакка сылдьар дьоннор ол оннук туһана мин сүбэбин туһаныахтарын сөп. Ити дьиҥнээхтик үлэлиир. Онтон доллар генераль иккис эпэрээссийэбин тохтоппуттарын обосвискайдар уон бэһис сыл кэнниттэн уон сэттис сылга биирдэ бары буолбутум. Ол барымнина мин эмиэ эмиэ ревматология болойга олордохпуна буллаҕына биир чүөчэппиттэ мин туха Казаҥҥа, Татарстаҥҥа туох сокотерапияҕа ынтына барыахпын баҕарабын диэбитэ. Ол гынан баран барсар киһим уһуохтубут. Эй, мин барсыан барыахпыт, мин как раз эпэрээссийэбэр бэлэмнэниэхпин наада диэммин ол онно барбытым. Ол онно булаана түөрт дон күнэ быһа биһиги соп уонна моркуоп туох таһылыга суох ол ол сокотерапиянан эмтэнэммит. Мин холобура уон аҕыс курдук киилэни барахпытым. Уонна былаана кэлэмин сырда үчүгдүк эппирэсинэн кэспитим. Ол онтон муннаһынан чэ аны үлэлээн бүтэрэппин олорон олорорэппин диэбэт диэн олоһурдаххына уон аҕыс сыллаахха арай икки подругам миигин олох манна икки да будалбыттан ылан бараннар благомет клиникаҕа Анна Дмитриевна иннигэр туруораастылар. Эн буҕаалтыр көдьүүрэтиҥ, бу үчүгэй буҕаалтыр баар, кини Ичэйдибилэ эйиэхэ диэн баран мин олох паникалааллым арай төбөм ып-ыраас бухгалтерия туһунан туохтаһуо умнан кээспиппин слава богу хатамыышканы хайдах тутары өйдүүр эбин компьютерга хайдах үлэлиири эн сыыйа баайы бартын өйдөөн үлэлээн кэлэн барбыт Ол курдук үлэлээн баччаҥа диэри үлэлиир дьабын. Онтон буллаҕына бу хаһан баайга ыарыы кэлэ сылдьыбыта дии. Ол былырыын кэлэн бараммын эмискэ тугум организмым стрестээн ол ырыга ыллараммын олох реанимацияҕа олох хас эмэ күнү быһа реанимацияҕа ыһыттым. Ол ол түмүгэр буоллаҕына мин врожденный порог сердца Турудулар диагноз аны былааннатуох били бронхиальнай астма туруддулар ол уонна улаана өссө тугу туруорбуттарай туох саахарым ол онно эмискэ хүйрбэҕэскэ диэри үрдээн миэхэ инсулин биэрээр гыммыттарым ону буолумматаҕым онтон була пульмонолог былаана миэхэ небулайзер анаабытын мин эмиэ дьэ инам-манам муораннан сылдьаммын иһин хайдара бэйэм этэҥҥэ тыынар буолар инибин дии санаабытым. Дьэ ол иһин буллаҕына мин доруобуйабар доруобуйабар улахан туох наада көмө наада эбит бэйэм ону доруобуйабын көрүнүөхпүн наада диэмин бу ол быйыл ол клеточный питание закаастааммын быйыл үс ый быһа соҕуруу сылдьан кэлбиппит онно туох да стресс ылбакка үчүгэй баайда бу тугу диэн иһэн бараммын сарсыарда олох эниэргийэлээх олох уруккулаана олох эбэккэрэ диэри үлэлиир этим онтон ыһыл айаан олох бырааmme туохтаан киирэн барар этим чэһүбүн эрэ көрөргө барар этим төбөм олох үлэлиэн баҕарбат Ол иһин былаан олох бу энергия биэрэн, олох мин наһаа үлэлиибин. Аны түүн өттүгэр буллаҕына бу «Успешная ночь» диэн иһэбин. Маны буллаана олох түүн хүбүн утуйбат этим. Үс чааска уже уһуктабын, онтон инник маннык толкуй, үлэ, былаан туох барта киирэр, онтон сырда дьэ утуйаарыбын дьэ гынарым уже үлэҕэ барар кэм буолалар. Онтон ол утуйбакка барбыт киһи үлэҕэ туохтуа, хитиһиилээх буолуой, хуох буллаа дии. Ол иһин бу продукциялар киһиэхэ наһаа үчүгэй эниэргияны биэрэллэр. Бу Success бар иһэннин ола билин саахарым иннин норматыгар түһэн эрэ үчүгэй буолан эрэ муннаха питательнай олох киһи мышечнай массатыгар игин наһаа туһалаах наһаа үчүгэй эбит диэн мин олох астынабын аны буллаҕына бу

уонна туох таах буллаан бүттэ бириини буллаан эмин билигин ол конечно хамсык кэнниттэн киһи памяти олох мөлтүүр эбит олим бу эмиэ бүттэ бириин туһатынан олох билигин үлэбэр даҕаны толкуйум даҕаны тобуллара билин түргэтээн эрэр аны бу Ньиануллин была ис органма. Дьэ бу Ньиануллин олох миэхэ ынырыктык киирбитэ доҕор. Аҕайахпын иһээппин кытта арай дьэ арай ким эрэ манныбыт тардыылыр курдук иэс суохтарбын бүтүн ньыманы тардылаан гадьыр да гадьыр. Онтон дьэ түүнүн олох бабат диэхпэ диэри ойутан турарда олох буотун ол күн унитазтан уонна иннибинэн кэннибинэн дьэ олох буотун барта таҕыста. Ол кэнтэн иһим били уоссуут мээчик курдук олор сымнаата, чэпчээтэ уонна били үөс диэ үөһүм уже ылыллыбыта олен хуох олен бу били аһыыта куруһуйара хуох буолбут Окей. Ну, бу туох варильниканы мин бартын сиибин бу кедровитины наһаа таптыыбын мин наһаа сладкоежкабын олен бу это бу Ааспынан аһыахха диэри варенье да буоллун, кэмпиэт да буоллун, выпечканы наһаа волеводнайбын, выпечканы, хлебы постоянно иһиибин. Билим бу кедровитины иһии эмиэ постоянно иһиибин, наһаа үчүгэй амтанна да үчүгэй уонна оҕо сааспыннан атар. Бии оҕо хааспыт диэн били һыддьаммыт эрэ били дьоннор дии туттаа сылдьар буллахпына били хатыргылан били үрүҥ субатын ыламмыт ыстыы сылдьааччыбыт.

туох эрэ силиин хакаастааччы. Ол силиин маннык ыраастаатахына мап-маҕан буолааччы уонна ыстаан дьэ олохбутун күн дьаас курдук биэрээччи уон туой бүтүн ыстаатык тула саахардаах минньигэс паай антыннаах буолааччы. Туох силиһэ эбиттэ буоллар, хайда эбиттэ буоллар, олох билиин ону билбис туох оннук ол биһиги айылҕа оҕолору Билиҥҥи аспыт бу биһиги айылҕабыт аһа буолан эмиэ биһи организммытыгар биһи клеткаларбытыгар наһаа түргэнник тиийэр уонна наһаа кэбэҕэстик киһиэхэ көмөлөһөр. Диэн этиэхпин баҕарабын. Вовсинын бу продукцияны биһи кэргэминээн иккиэнсийбит. Урсасса да миэхэ кэргэним дьэ яичница эбэтэр хааһы буһар эрэ уонна килиэби ыга бростар, ылар ылыга мотуйар этибит. этим мин оттон кини наһаннык туох аһаский буолбата мин мин оннуга ыһыдатым олоһум ырәэмэ ол онну ол оннугар билигин дьэ хата кини миэхэ бile ас бэлэмнээбэт бу астарбын туохтарбын клеточнай питанием астарын үчүгэй баатыкчам чэччи ууран хасыйарда бэлэмнээн чэйин оргуттан уугун бэлэмнээн олорор буолар мин түһэрбэр уже Уонна ол ханнык тугун бүтэн ханнык тугун бүтэн эрэн аһылыгын бүтэн эрэрин улам биллэрэр. Он тойбу бүтtä, ман тойбу бүтtä хакаастыахха наада диэн. Ол хоннук эһэлээх баайта гиккиэн кини буллаана бэйэтэ доробиета тоуан ыллааха трамбалынан эпилепсиялааҕыта ол иһин эмиэ пожизненно инвалид настаах онтон икки тыһыынча уон аҕыс сыллааха кини онкологияланан, химияланан эмиэ ыарахамаатыга дьэ сылдьыбыта, олох олоххо тардыһыта күүстээх буолан кини тыыннаах хаалбыта диэн этиэхпин баҕарабын. Ол иһин бу продукция эмиэ киниэхэ наһаа туһалыаҕа, көмөлөһүөҕэ диэн мин мин олох эрэнэбин. Ол иһин бу биһиэхэ туохпута марафоммутугар холобура уон баҕаһынааҕытын суруйум диэбит буолахтар мин ол ол иһигэр киллэрэбин сүүс сааспар диэри кэргэммин кытта бииргэ иллээхтик эйэннэн-сэбэннэн өйөһөн олоруохха диэн ол биир мечтам ол оннук ол оннук уопсайынан билин мечтам олох элбээтэ билин уон эрэ мечтаны хуруйар буолбатахпын мин сүүһүнэ мечтаны хуруйуохпун баҕарам тоҕо диэтэххэ мин иннибэр олох үрдүк кэрэ үчүгэй барыта арыллан эрэриттэн мин наһаа үөрэбин Бу манна бартыгар биһиэхэ, конечно, бу академиябыт, бу академияҕа үөрэнэр киһи олоҕу сыаналыы, уопсайынан төбөҥ үлэтэ олох атыннык үлэлээн, эйгэ аҥарыллан, санааҥ күүһүрэн, бу уже маннык хайда эрэ эрэл киирэр. Дальше мин маннык бу үлэннэн үлэлээн, маннык аһынан аһаан, хаччыланан, Туохпар ыра санаам бартын толороммун ырай олоҕор кэлэбин диэн. Бу икки кынаты көрө-көрөбүн мин наһаа үөрэбин. Биир өттө бу доруобуйа, духовность, биир өттүгэр була материальнай. Ити бухгалтер киһибитинэн мин иннэ балансы көрөбүн. Бу наһаа үчүгэй, наһаа сөптөөх баланс. Хаччылаах киһи доруобай буолбат, доруобуйаны атыласпат, доруобуйата хуохи харчыны кыайан оҥорбот. Бу хаамай сөптөөх туох олох кынаттар диэми мин олох ити кынаттарга наһаа тардыһабын уонна бу үөрэбин бу наһаа үчүгэй баланстаах, наһаа үчүгэй, наһаа өйдөөх, наһаа табыллаахтык, наһаа ырааҕы өтө көрөр Андрей Артурович Шаураҕа мин олох махталым олох олох ис сүрэхпиттэн. Уонна бу күн аайы бу биһиэхэ академияҕа наһаа үчүгэй доллара миллионердар туох да сүрдээх күүстээх бу медицина туохтара муҥур академиктара профессордара биһиэхэ кэпсииллэрэ буор босхой благотворительность быһыытынан биһиэхэ маны бүөлтэллэрэ олох ынырык хайҕаллаах киһи олох бу манныкка үөрэ-көтө үөрэниэн наада тоҕо диэтэххэ бу манныгы киһи маннык диэн олох уох мин бу хоруһу дьамын туох Сибэккииннэргэ гыммытым, били эмэ сүүһүнэн тыһыынча этэ. Уонна булаап олорбор да буор боско, барта благовествительность быһыытынан, барта дьон туһугар шоура этэ диэн, хаамай сыанность бу дьон диэн. Бу кини туох толох бу билбэтим ола халлаантан түспүт кэһэрэ хантан биһэхэ бу маннык үчүгэй үтүө санаалаах

Ол, конечно, биһиги былыр бу изменение рода кода дииллэр. Ити буоллаҕына оттон бу былыр-былыргы өбүлэргэр өбүлэрбититтэн кэлбит ыарыыларбыт, вирустарбыт барыта суох буолуохтара. Өйбүт-санаабыт олох барыта чыкка атын буолуоҕа. Биһи аныгылыы көрүүлээх хаҥаны хаҥаҕа тардыһар дьон буола- буолуохпутуна, конечно, биһи кэнчээри ыччаттарбыт эмиэ өйдөрө-санаалара атын буолуоллаҕа дии Мин холуурабыһыйынным ыалдьыбытыгар, Евдана стоматиттаабытыгар туох биэрбитим, кэдэрбитиитин илдьэн биэрбитим. Онаһа-сыҥҥа күнүгэр олох просто үөрэн көтөн уһуктубут этэ. «Моя бабушка, бабушка, чудо!» диэбит этэ. Мин чудо буоллам да, бу биһи продукцияларбыт чудо буоллахтара дии Мин ол онтон эмиэ наһаа үөрбүтүм. Бу оҕолор наһаа түргэнник ылыналлар эбит. Оҕолор наһаа түргэнник били наһаа интэриэргииллэр миссиэннэрим эмиэ. Бары иһийэн боруобалаан уже бүтэн сылдьар дьоннор барыта интэриэргииллэр. А это что, бабушка, это почему так? Игин диэн олорбутун аны буһаҥа кэлэн иһэр продукциялартан мин эмиэ олох наһаа долгуйа күүтэбин. Ити бу мен уонна мен диэн олорбутум бу Аан дойду дьоно билигин олох уларыйан тураллар, дьахталлар дьахтар курдук буолбатахтар, эр дьоннор эр дьон курдук буолбатахтар, наконец-то ити продукция кэллэҕинэ туох э, дьахтар дьахтар буолуоҕа, эр киһи эр киһи буолуо, оҕо-уруу бөҕөтө үөскүөҕэ диэмин олох онтон наһаа эрэнэбин уонна кэтэһэбин. Тоҕо диэтэххэ билэн эр продукция бөҕө институтта баар, оҕолор бары эконнан төрүүллэр, хороххо хатаммат, ити бартодору ат ити айылханы утары барыы буллаа ди ол иһин хайдах ол оҕолор хайдах буолан тахсыахтын дэһимэ билбэх була онто бу дьиҥнээх айылҕа биэрбит астарынан биһиги холобура ити бу мен уонна мен көмөтүнэн дьоннор холобура бэйэлэрин дьиҥ ис аналларын буоланнар төрөөтөхтөрүн үөскээтэхтэрин оттон наһаа дорогой шөй оҕолор үөскүөхтэрэ буллаа кэлиэхтэрэ буллаа Оо, уонна Уллааныттан бу биһиги академия буоллаҕына отто бу мин хаамай бу үөдүөххэ кэлбитим диэн бу киһи системноска үөрэниэхтээх киһи дисциплинированнай буолуохтаах киһи спонсор этэрин барытын ылына толоро үөрэниэхтээх манна саамай үчүгэй диэн дублицирование баар буолуохтаах эн спонсорын тугу оҥороот даҕаны ону үтүктэн истэххэ да эн киниттэн хаалсыбаккын олох баран иһиэҕин уон оттон бу туох диэн эттэхпин сөбүй бу бу бизнеһинэн дьарыктаныан баҕарар дьоннорго оттон сөбүлүөм этэ бу наһаа туох динамичнай бизнескэ кэлбиккэ быытынан олох Туохтан да халлын-туллун турбахтаатым. Биһи үтүөнү баҕарар дьон оннук туохха миссиялаах компания үлэлиһи диэн буоллахпыт дии. Ол иһин хас да уол кэпсээн иһин, дьон доруобуйата тупсара наһаа наадалаах. Уол уонна оттон аа-дьүөгин диэн уонна бу сыыс тыллары наһаа үчүгэй баҕайыгын диэн тыллары баһаалыста туттубаккытыгар баҕарабын тоҕо диэтэхэ ити тыллар биһигини наһаа туормастыыллар биһиги вибрациябытын олох номтотоллор ол ин олох барытын үчүгэй диэн барытын үөрэ-көтө Вовсеннан умайбыт харахтаах, үөрбүт маннык куоластаах кэпсэттээх дьоннор кэлиэхтэрэ диэн мин холобура. Оо, онно туох эмэ боппуруостааххыт дуу? наһаа үчүгэйдик иһиттим, олох буруоста долгуйдум аҕай. Наһаа даҕаны ыарахаттары ааспыт эбиккин дии. Впервые с тобой на Ладе. Нина Ремеева диэн ситиһиилээхпэт үлэлиһиччэр партнер эрэ диэн көрөбүн Ладе мин эйигин ыраатта. Уонна активнай баай диэн көрөбүн ити группаҕатыгар биирдэ эмит өҥөйдөхпүнэ аловнаһа чүйдик Кристина Ивановналыын алтыһан дии Осынан биһигини бу академия ис тутулун улахан кыһалҕалаах дьоннор түргэнник өйдүүллэр дии санаан кэлэр. Наһаа холобура итинник хаампат буола буолаар игин диэн наһаа иэдээн батта. Аа улахан проблеманы көрсүбүт дьоннор биһиги академиябыт ис тутулун, ис суолтатын түргэнник өйдүүлэр уонна түргэнник ылсаллар. Аа онон ыйытыым эрэ холобура Итинник холобура кыаҕа суох иин сылдьар олорор сыппыт иин кэмигэр холобура тугу саныыр этигиний? Ааа ити биир түгэн эйиэхэ наһаа күүс буолбут дии. Мм. Кэргэҥҥэр холобура хомойуҥҥун мин туруом диэн күүстээх анаал ыммыккын. Ити билигин биһиэхэ Хомойуох иһин итинник наһаа элбэхтии дьоннор холобура сытар да дьон элбэх, кыаҕын ылларбыт да дьон элбэхтэр. Ону кинилэргэ дьэ тугу сүбэлиэҥ этэй? Мин сүбэлиэм этэ олох хаттардыһыылаах буолалларыгар, уопсайынан эн олоххор эн олоҕуҥ бэйэҥ илиигэр буллаабат да, атын дьон сэһэлээннэммэккэ, бэйэҕин көрүннэн, бэйэҥ күүстээх санааны ылыннан, уопсайынан Аһын биһиэхэ дьонун ааһыны гаспыт, ол им буллана дьоннорнаар маннык аннотторика дьоннор хороҕор били ин туран хаамыахта дьоннор эмиһэттэн хаалытты бэлтэлэри бааллар. Ити был о ол им буллаҕына мин олох ити мин кэргэним олох эмиэ наһаа күүстээх аналлаах Кини олох буолохтон барбыта дьиҥэр ааппыкубата. Аҥардас кини бэйэтэ эмиэ күүстээх санаатынан бэйэм бэйэм диэн ол оннук бэйэм туруктаахпын, бэйэм үтүөрүөхтээхпин. Онно олох кини хаһанданыга өрүү туһунан санаабат, хаҥарбат даҕаны, ким даҕаны кини ол билбэт киһи киһигэ диэт киһи санаабат. Оттон билэр эрэ дьонно кэннэ онно саныыллар мин бэйэм оттон эмиэ оннук дьаһатаммын ол холобура кэргэним миэхэ оннук туохтаабат эбитэ буоллар мин ол курдук сытыам этэ холобура онно сытархороҕор конечно ол выгодный соҕус буолара эбит этэ холобура эн тула киһи барыта мөхсө Аана-аһына «Оо, дьэ бу кини ырыһах барахсан» диэн аанын-арыйан эрэллэр, ас аҕалаллар, мэлдьи звоннуллар, ыйыталаһаллар, хахатиэйт аһыныгас буоларын быһыытынан «Оо, Нина барахсан, о Нина эрэйдээх» диэн ол ити аһынан киһини кырчатааһын, киһини туохтааһын диэни олох эмиэ биир өттүнэн буортулаах диэн этэ уонна була билигин үгүс ийэлэргэ билим мин да партнердарбар баалар оо хаччыбытынын оҕолорбутугар көмөлөһөбүтэ дииллэр ити оҕолорго наһаа көмөлөһүү эмиэ эмиэ буортулаах диэнибит тоҕо диэтэххэ хаамай биһиги улахан көмөбүт туһабыт диэн биһиги доруобай сылдьарбыт Биһиги үчүгэйгэ кыраатан дыһарбыт, биһиги маннык инам-манан дьарыктанан оҕолорго пример буолуохтаахпыт, кинилэр биһигинэн гордист буолуохтаахтар. Бу моя мамабыт баччаастаах угомороло туох бу үлэтиттэн ордон өссө бизнестään бу бачча хоччу оҥорор биһиттэн хаччы көрдьөөбөт, биһиттэн көмө көрдьөөбөт диэн оннук оттон киэн туттан уонна холобур буолан Ол, ол баар буоллар биэһаамы улахан көмө биттэһэн атыттар хайдаһан ылларын билбэтим буолларан мен холобура оннук диэн толкуйдуубун киһи киһи оҕолорун наһаа көмөннөн чересчур туохтаан ити биһиги онтон кэлэн оҕолорбутуттан ирдиибит биһиги яхқа көмөлөспүппүт мин ыарыһах буоллум ыарыйдым хайаатым эниме көмөлөс оннук ол ити туох сыыһа Сыыһа дьаһан мин олоххо диэтэхэ саамай главная биһиги доруобуйабытын көннөрөн доруобай буолуохтаахпыт, кэнтиэнилэр илиилэригэр киирэ иһуохтаахпыт, бэйэбит самостоятельно дьоллоохтук сири-дойдуну көрөн, үөрэ-көтө, биһи билин кэргэмминээн иккиэн бииргэ садьык-мэлдьи хас сүрэҕэ хаартыска түһэбит онон хармончичнайдарга диэн күлэллэр хас кынат аайы эмиэ хаартыска түһээн олох мэлдьи олох бу хаҥа холбоспут дьон диэбит курдук буола түһэн ылабыт ороҕордугар наһаа маннык иккиэн били бэйэбэбит урут оҕолор баар эрдэхтэринэ уонна мөлдьө туттар эрдэхпитинэ бэйэбэбит ситэри внимание уурбатах буллахпыт билин иккиэн олоробут Улахан баай диэбит эриккэн олорбут, ол иһин бэйэ-бэйэбиттэн били бүөбэйдэһэн тахсыбыт. Уже били хаҥа холбоспуччун курдук оннук туохтаан олора сыһыммыт уларыйан киирэн барар. Ол иһин олохпун билбэппин, ол иһин наһаа өр олоҕу олоруохпун баарын мин кинини кытта элбэх сиргэ дойдулаһы диэхпитин баҕарабыт, элбэх дьону кытта билсиэхпитин баҕарабыт. Ол иһин аны айанныыр киһи эбиһээтинэ доруобай буолуохтаах. Атын сиргэ баран ыалдьар ол наһаа накладно. Ол холобура диэн этиэх бумаарабын. Уонна буоллаҕына бу ким да тахсыбакка барыста олорор буоллахытына мин наачы практиканы билэбин ол практиканы бэлэхтиэхпин баҕарабын оҕолор уонна ийэлэр сыаннарыгар туһалаах ити наһаа үчүгэй практиканы миэхэ бэлэхтээбитэ Анна диэн оттон эдьиийим Саргылаана манна истэ олором киниэхэ мин махтанабын бу кини билиһиннэрбитэ ийэҕэ ийэ алгыһа диэн практика. Бу ийэ алгыһа практика тохтон турарый диэтэ хабыллаана эн оҕоҕун бэйэҕиттэн араарыахтааххын. Ол араарыаҥыннэнэ үрүҥ ыраас кумааҕа баҕарабын диэн тыллартан хаҕалаан оҕоҕор алгыстан суруйаҕын Баҕарабын доруобай сылдьаргар, баҕарабын дьоллоох буоларгар, баҕарабын ис турукпун арынан дьоҥҥо үтүөнү баҕарар сылдьаргар, баҕарабын эн талааҥҥын арыйаҥҥын, чоһу курдук наһаа элбэх тылы баҕарар махтал тылларгын суруйаҥҥын харандааны нуриан бараҥын оҕолоргор туттараҕын диир-биир мин онно фрукталаабытым онтон өр баай толкуйдаабытым бэйэм оҕолорум хайдаҕыллаллара буоллу диэмин оо диэтахха долгуйаҕын буо оҕолоргун наар оҕо курдук көрөҕүн ол уопсайынан били элбэх улаах дьоҥҥо иитиллибит киһи таптал тылларын иһин элбэхтик истибэтэх киһи оҕолоргор даҕаны эмиэ кытаанахтык тоҥоҕос сыһаннааххын оннуттан саха буолар быһыытынан киһи тоҥуһа оҕо сүрэхтээх дьоммут Олен быллааны били оннук тыллары элбэхтик хаҥарбатах буолан хайдара толкуйдугун, оҕолорум хайдаланаллара буолла диэн. Онтон биир күн хайдара бу уопсайынан бу туоха марафоҥҥа ген кэлэн махтал тылын этил этэн билэһэ сырда таһаҕалыахпыттан ыла оҕолорум хайдары тостулар ыйбыттара санаалара даҕаны уопсайынан наһаа үчүгэйдик эмиэ туох маннык Буолаан сүлэлээн киирэн барбыта дойуу беру диэн оҕолорум холуура. Мин эйиэхэ баран эрбээнньэ маама биэһэ диэбиттигэр тэ антах рестораҥҥа баран аһыахха бары бииргэ аһаабатахпыт арааттаа гинньэ холуура онно көҥүрээн эбиттэр биир киһи кэлбиттим үчүгэй баатык көрө киитим кэлэн күлүс тыла ханна баарын билэллэр аан арыйан баран уже ужин бэлэмнээн үчүгэй баатык ас тоҕулан үчүгэй баатык эмиэ көрсөн кэпсэтэн олорбуппут Ол иһин булан арааһа кэмэ кэлбитэ эбиттэ мин биир-биир оҕолорбун хоспор киллэриммин кууһан олороммун сыллыы-сыллыы ол баҕарабын диэн туохпаах үргүкпүн барытын аахпыппар оҕолорум наһаа да улааппыттар эбит, наһаа да өйдүүллэр эбит, наһаа да үөрдүлэр, наһаа да чугастык ылыннылар. Онтон улахан уолум этэ мама аны манна ханнык гынабытый манна диэн. Онуттан бэйэҕит уктар итирэн хаалыыга дьанан хаалыым мин үчүгэйбээт ууран кэбиэм этэ, күппэтин алдьамматын курдук игин диэн. Онно сыллаан ыла умахтал маама диэн. Мин билигин оҕолорум улахан буолан билигин эмиэ бизнес атылаһан үлэлиирдэ холобура. Ол иһин мин наһаа наадалаах эбит. Ону тириэрдэрим кыра кыыһым эмиэ көһөөрү эмиэ оҥосто сылдьыбыттар. Ол гомром билигин улахан ааларын уларыттан олох атыннык былааннанналлар. Ол Уонна улахан кыыһым манна Туйаара миигин кытта тэбистэн үлэлээһиччэ, олох наһаа үөрэр, ол миигин кытта тэҥҥэ үлэлэһэриттэн. Оо, кыра уолум буоллаҕына уһаайбалан дьиэ туттаара сылдьар. Ол иһин ити саамай кэмигэр саамай наадалаах дьоннор көстөллөр эбит уонна эн-хоолгун сырдатан, арыллаан, көрдөрөн, ыйан-кэрдэн биэрэллэр эбит кэмин. бу махтанабын эдьиийбэр уонна бу Аннаҕа ол туттаран бараммын мин наһаа үөрбүттүм уонна хайдара чэпчээбитим уже маннык беспокойство деген страх деген за детей хайдара суох буолар уже бэйэҥ бэйэҕэр уже туруктаах уонна туох өйүҥ санааҥ онно маннык ыһылла тоҕулла сылдьыбат биир кэм буолар эбиппин. Оо, наһаа үчүгэй. Практика уонна кимин тириһигир холобура миэхэ тахсыаххытын сөп, мен аанна нөмөрүн биэриэхпин сөп. Итин наһаа эмиэ үчүгэй духовнай практик биһиэхабыт кыыһа анарара хоҕуруолурар буола. Уопсайынан биһиги бабаанстыбытын туттарбытыгар биһиэхэ, конечно, бу олох Андрей Артурович Шаура наһаа үчүгүйдүк толкуйдаан ити духовнай сеттин киллэрбит эбит биир гынатыгар. биир кынаппыт биһинэ духуомна истэ биир кынаппыт кула материальнай ити олохбор да хайдах итинник маннык ишиэ баайда пазл курдук оҥортулаан кини дьоҥҥо бэлэх ууна сылдьара буоллар буорбасха дэммимин олор миэн наһаа сөҕөбүн уонна наһаа махтанабын оо наһаа үчүгэйдик кэпсээтин олох

Биллэр дьэ дьэ дьэ дьэ Үтүө киһинэн, мин Любовь Никандровабын, Нина Еремееваны иһиттим. Наһаа долгуйдум, наһаа үчүгэйдик кэпсээтэ, олох киһи үс сирон олох таарыйар гына, уонна олох наһаа сөптөөхтүк кэпсээтэ, уонна кини

миэхэ харда харгылаана сыаннаһын тиэрдибит улаатаһыт ол мустаннан түргэнник ыланаммын ол манна онутун бэйэн даҕаны аhaa кырдык кахалаах баайдык аха ыддьыбыккын хаялыккын эбит ол иһин былаан түргэнник кырдык өйдөөбүтүм болу Хорохтор наоборот ырыһахтар былаана ырыларын өрө тутаннар маннык ылыммакка ылаах курдук тутана былаан курдук тутаһа дьаллар ну былаана дигине ити Дьиҥинэ син сыыһа быһылах. Манан баран атын хайдах гыныахын инна ырыахтарын тукайдарын өссө хороҕор маннык хайдах эрэ били бары дьоннор тула сүүрэ сылдьалларын хайдах эрэ иһин тухтур курдуктар. Атын эмиэ эйдээкин. Бо бо бо. Аха, манна аха биһиги буоллаана наоборот киһи бэйэтин доруобуйатын бэйэтин көрүнүөн наада уонна олох кырдьыктыы кырдьык саҥа обновление клетки буолан киһи кырдьыктыы олох үтүөрэр батта үчүгэй буолар саҥа хабыс саҥа буолаан диэби курдук дибитте запчастарбыт им барыта уларыяллар диэби курдук саҥа буоламмыт да ол иһин оттон кырдьык эдэргэ түһэҕин олох минус пятнадцать олох точно ди Даже сүрдэрин гыннык буолаллар ээ. Мин биирдэ оҕолунаарга муккун, уол оҕолунаарга муккун диэн түһээн уоктамын соһойон өлөөспүтүм. Дьэ, махтал, наһаа үчүгэйдик кэпсээтин. Онтон өссө аны ийэ алгыһа диэн эмиэ наһаа үчүгэйдик сүбэлээтин. Нина, наһаа үчүгэй махтанабын, наһаа үчүгэйдик олох кэпсээтин, олох наһаа үчүгэй. маладьыас олох инин кодубай хэн олох ыраахха тиийэҕин ыраахха тиийэҕин барыта şey болу олох алмаз болаан болла ди же махтал махтал маны бар кім өрөсөмей таддағы болу Наһаа үчүгэй. Махтаан маннык үөрөкөтө истэргититтэн уонна ылыннаргытыттан мен аха үөрөбүн. Оннуттан маннык элбэхтик тахсан кэпсээн көрөлүкпүн. Ол иһин, конечно, долгуйуу да баар. Хороҕо тиэхтээх тотуларбын эппэтапулоппун хөп. Хороҕо анаабыт анаабын эмиэ хитэритиэрдибэтапулоппун эмиэ хөп. Ол гыдан баран бу биһиги бу компания туһатынан аатыппыт таһыллан эрэттэн мин наһаа үөрэбин олох ону наһаа долгуйабын олох ырай олоҕор тиийэхпит мин олох күүскэринэбин бастакы дебюткынан наһаа үчүгэй олох кэпсээтин Сэтинньик, биһи академиябыт кырдьык алыптаах, дойду диэтэххэ туох да эмиэ буолбатах, презентацияларга инкрутун-итэбин обратной связьтэрбит это «Волшебная страна», «Сказка» диибин, «Чудесная страна» диибин, «Страна чудес» диэн да, аны сорох дьоннор кырдьык били аһара омуннаах били биһиэхэ хайыы сатаан этэр иһитиннииллэрэ буолуо. Ону бу холобура бу Еремеева, бу Нина курдук маннык аһаҕас дьоннор бааллар дии. Олох биирдиилээн эбит маннык көстөн кэлэллэрэ. Наһаа аһаҕас, чэпчэки информацияны чэпчэкитик ылынар уонна чахчы ис сүрэхтэриттэн ылынан түргэн баайытык маннык хайдах чэпчэкитик ылыммыккын оннук эмиэ ситиһиин оннук чэпчэки баайытык Кэллэр кэлэн иһэрди, сөйбаай. Оннук Онон бэйэҕин бэйэҕин маннык принимать дииринэҕин бэйэҕин таптыыгын уже оччо наһаамай главное эн киһи бэйэтин таптыыр иниэхтээх ученый эн дьону таптыыр буолаҕын бэйэтин таптаабат киһи дьону бэйэтин таптаабат ону мин биир умнукпун мин бастаан Андреас Шаура тугун олох бэйэн ылыммат этим аҥатын даҕаны хайдары туу-туу балк кыйары туу-туу сирийдиэн үрэтим онтон мула бу академияҕа киирэн баран ха киниһаҕа муударай киниһаҕа ырааҕы төкөрөр киниһаҕа үтүө санаалаах улахан сүрэхтээх киһи олох баан дойду оһуох диэн уже билигин олох бар барыбын бары быраҕан кинилэри үөрэтэрин, кинилэри кэпсиирин истиэх курдук. Сарда кини кэпсээниттэн уһуктабын, тииһэ кини кэпсээнинэн турабыт, Тяговцайынан оннук ылларымтыалаах, оннук өйдөөх, чаҕылхай киһи. Биһиги туспутугар бу күн сиригэр кэлбит эбит дии Наһаа үчүгэй. Нинаҕа махтаныаххайыҥ, олох алгы иһитиһиилэри баҕарабын. Наһаа үчүгэй ити сүүс ыра санаан барыта туоларыгар баҕарабын. Махтал. Аһа, махтал. Дьэ, Наһаа үчүгэй. батааларыҥ Кэпсэтии бары буолла. тыллаах буоллун. Мгм. Бары олох үөрэ-көтө бу олоҕу олоруохха диэммин тэтимнээхтик олоруохха. Кырдьары билбэккэ, сайдыыга үктэниэххэ. эрэни үөрэниэххэ, дьону таптыахха, бэйэни таптыахха. Оннуттан бу бэйэбит доруобуйабытын тупсарынан аҥаттан олох эдэрбитигэр түһэн оттолу үлэлиэххэ-хамныахха, үөрүөххэ-көтүөххэ, байыахха-тайыахха, ыллыахха-туойуохха, ха үҥкүлүөххэ дьуохардыахха диэн ыҥырабын Таас уйалар киһи таһыныан баҕарар махтал сыйара эҥиэхэ бу манна мигин ыҥырбыттар бу кэпсэтиигэ олохуттан бу маннык эрэ кэпсии олоруон диэмин толкуйдаабатаҕым онно ол гынан баран бу ыҥырбыккыттыгар эмиэ хайдара долгуйа уонна үөлэстибитим Драабалароо, Дорообо. аа, Дорообо. Сунтаартан сиэннэ диэммин. Ити атаххытын, сүһүөххүтүн уларыттарбыккыт да? Аа, уларыттаран аһан. Аа, билигин үчүгэй. Билигин үчүгэй эһэ. Аа, сеп-сеп, аһаа, спасибо. Үчүгэй. Наһаа үчүгэй аһан. Оттон бу билигин бу клеточный питание нуннуттан Николай Турушевигин Артуростаах буолан баран уже операцияттан деген акастамыттар эбит. Онута баарка диэк билиҥҥи бу маннык клеточное питание баар кэмигэр улахан осложнение тоһуоччонноро та, конечно, үч тупсуохтарын сөп буолуо дьаным мин эми Ол диэтаха организмҥ хаҥаттан барта восстанавливайся буолан барта үлэлиир буолар буолаа дии Дьэ, махталына түмүктүөххэ ди. Дьэ, күндү көрөөччүлэр, бу маннык кэпсэтиилэр буолаллара наһаа туһалаахтык биһиэхэҕэ. Бу чахчы улуус дьонугар, тыа дьонугар, игин истэллэригэр удобнай. Маннык тэриммиппит наһаа үчүгэй дии саныыбын уонна маннык бу Нина курдук холобура Үөрэ-көтө бэйэҕит дьон туһугар кэпсээн-ипсээн маннык эфирдарга ыҥырдахпына тахсаргыт буоллар төһөлөөх элбэх киһини абырыа этибитий, бу эфир төһөлөөх элбэх киһиэхэ көмө буолуой, эрэл кыымын саҕыай дии наһаа үчүгэй. Аһаҕас буолуохха наада эбит уосунан аһаҕас уонна кырдьык сыт буолуохха наада. Байалаах үчүгэйи олох били Ыттык анныгар баттаан ыппакка, кистээн кэбиспэккэ, «Сорох дьоннор куттаналлар, дьон туох эрэ диэҕэ» диэн дьон аһа онтон мэһэйдэтэллэр. Сорох дьоннор буоллаҕына ким эрэ били ызгылаадьы гыныахтара, кырыы харахтаах көрүөҕэ эҥин диэн дии. Ону буоллаҕына биһиги академиябыт миссията наһаа үчүгэй. Маҕан эмиэ Нина эппитин курдук, дьон туһугар аһаҕастык, чэпчэкитик, хайдах эрэ гынан бу дьоммутугар эргэбитигэр көмөлөстөрбүт даа диэн санаалаах үлэлээтэххэ барыта табыллан иһэр. Онон биһигинниин бииргэ буолун, чэппиэр аайы маннык аҕыс чаастан холбонуохпут туохтаҕына мэһэйдээбэтэҕинэ уонна хас күн аайы ол тапталлаах алыптаах академиябытыгар уон биири уон ааһыта бары холбоноргутугар баҕарабын бүгүн эмиэ презентация буолар спикер виктория брент ыалдьытын кытта медиа бу академиябыт туһунан эһиэхэ сиһилии кэпсиэҕэ нинаҕа өссө төгүл махтанабыт көрсүөххэ диэри бары доруобай булуохха уйгулаах быйаҥнаах толору дьоллоох олохтонуохха махтаал махтаал махтаал махтаал